sɛ wotumi koraa tɔ bi kɔkyɛ obi. Akwadaa bi a w'ani gye ho, w'ani gye ne ho, wotumi tɔ bi kɔkyɛ no. Mbagye wate.
Na wo deɛ awia yi wada Roma, deɛ entrance a wosɛ wome entrance.
Awia yi di, mbɛ sɛ yɛ bɔkɔɔ so ɛnyɛ bɔkɔɔ saa. Ɛɛm sɛ ɔba ne baa hɔ sɛ me nua ne de ne ka. Me nua de wo ka, ɛne yɛ nyinaa ne yɛde wo ka. Ti patwo wei deɛ adesɛdeɛ. Yɛhwɛ ade bi anim, ade korɔ ne mmae. Nti mesrɛ wo, Nyame yɛ adom na ɛba a, me ara ankasa mede sika no bɛbrɛ wo.
Oh, Maame, sɛdeɛ woka no deɛ, woreyɛ ama m'aba mu abu o. Oh, daabi agya. Because sɛdeɛ wosi baeɛ na menim sɛ bia sika no koraa na woreka no, wo nsa aka a wode reba. Ɛɛɛ. Because sika no, asɛm da so. Nokorɛ wɔ mu ne sɛ ɛyɛ me babaa no, Suzy, ne school fees. Na sɛdeɛ wo nua no ba kaeɛ, wɔde wo nana din baeɛ ne ade no, sɛdeɛ me nso si te wɔ mo ntam ha no, sɛ sɛ bio yɛse abaa da hɔ a, yɛnhwɛ mma aboa teaa mmɛka wo. So wote aseɛ? Ahaa, ɛnna ahoɔhene nti na yɛgya mo werɛ. Ɛno nti na mehwɛɛ din sɛ agya. Ɛɛ, nnipa anim bɛgu ase deɛ, ɛnneɛ nka sika anim ngu ase. Woayɛ adeɛ, woayɛ adeɛ bebree. Ɛnna mede maa no. Seesei akwadaa yi, me ne wo kasa yi, yɛapam no ama no aba. Ɔfiri sukuu. Me koraa mefiri abɔnten baeɛ, na kyerɛ sɛ Ɔfiri sukuu mu a yɛapam no, wɔn nso retwerɛ exams.
Nti, ɛyɛ saa a na ama adeɛ no nso ayɛ den, ayɛ den. Because seesei wei wei mu nyinaa a makɔfa yi nyinaa yɛ nkurɔfoɔ na makɔfiri afiri wɔn hɔ a wɔn nso mekɔtɔn baeɛ a wɔagye wɔn sika. Nti me ba a kakra bi a menya de ayɛ chop money ama wɔn no,

Wai, ade koro na yɛhwɛ anim na ɛbɛba. Ɛba a, mede wo sika bɛbrɛ wo. Me ara mɛtotɔ mu de abrɛ wo. Mpakyɛ o, mesrɛ wo a. Hua, wo deɛ, awia abɔ nti wo deɛ yɛnkasa pii. Nti wo deɛ, sɛdeɛ woaka no, mesrɛ wo, fa seɛ yɛ wo yɔ. Sɛdeɛ wo ho si yɛ fɛ no na woadi adeɛ no anim no, ma no nyɛ saa ara. Mpakyɛ o, mate. Mesrɛ wo, mma ɛnkɔyɛ sɛ mɛsan nso asoma anaa me ara mɛba sɛ mereba abɛdan ka biara. Mpakyɛ o, me ara mede bɛba.

Tɔ eyi twenty cedi ne nine cedi ne seven pesewas. Dabi dabi dabi twenty million. Ah edu twenty million. Ɛɛ eh, gobe na edu twenty million. Nti aka sɛ na edu thirty million. Esi na aka eyi thirty cedis. Ɛnna fa kɔgye fa fa thirty no kɔgye na mmoa no ne ehu sɛ ɛka no ni. sɛ wɔatwerɛtwerɛ no nyinaa deɛ eh, ma list ato hɔnom deɛ ɛdu fafa dɛ billion koraa yɛbɛtua maame no kwa no ɔkasakasa w'anim rɔfrɔf saa na hiani nso wokyi wokyi sɛ yɛkasa w'anim wokɔfiri adeɛ ɛdi wɔ sɛ wɔde gye w'adeɛ hwɛ wokyiri apimpina pimpina ɔkra sɛn do dwam nti kɔ na kɔgye ɛne sɛ ɔma ayi nkom nsuo nkɔ gale no mu ɔma nsuo nkɔ gale no mu na ɔmfa mpete so Mepa nwa ne ngo nyina. Apɛ obi ɛkɔ firi adeɛ wosan so kyerɛ kyerɛ deɛ ɔpɛ deɛ ɔbɛ dwa wo. Na me firi a na me srɛ. Wodɛ mate mate nti me nyima ne si thirty cedi. Thirty cedi ɛne kɔkɔɔ ne ɛyi nyina fish ne deɛ no. Mate kwaba.
Ɛnyɛ ɛɛ nana na ɛsɛ me nkɔgye gɔbɛ ne bi mmra.

Ɛhɔ ara na mefiri a meba yi o, Papa. Wabɛdan ne ka.
Dwuma a Kwani de di mo maa no wɔn, ɛnyɛ me a nka Kwani ɔnkɔ fie. Ee. Papa ɛyɛ wae. Yɛnum nsuo ntwɛn wɔ pɛ. Papa animguaseɛ no redɔɔso. Te sɛ papa no me nna wɔkasa. Wɔretwɛn sɛ sika no bɛba. Ɛnyɛ fɛ. Ɛfɛ. Wode wɛka wode wɛka aduane gale. Beans ne gari two thousand plus. Ɛkɔtɛ ɛdi mesi wɔn gyina ɛmɔ ano thirty million. Adi ehu sɛ sika ni yɛ ka bɔ mu ayɛ mmerɛ. Wɔn ba ni kisa kisa. Na wɔn ni wɔkyerɛ ba wɔkyerɛ ba asi mi. Ɛ ozu. Ɛ ozu. Na bro nsu kura nsu deɛ na ɔyɛ ya. Ɛdɛ na ha ni.

Koka, koka, koka nse me dede kaa. Na no me twa kwa mu. Akoya be holi me. Aden a me de ne ka me twa kwa mu, me hwe kwa mu na me twa mba ha. Wache.
Nti nteteɛ bɛn nko ara three months yi aden aden papa animguase no dɔɔso nti nka hɔ no kora deɛ nka wokɔ no sɛ akɔm no yɛakyerɛ wa ne mfa wa waafɔ so ma ne mfa wo dabi wode bra sɛ yɛyɛ dɔɔso ne so nkurɔfoɔ na ɛde ne ho bɛkɔ ɔde ne ho akɔ papa no ɔbɛba sɛ papa no mɛ ne no akasa o menim de ade kye ɔbɛyɛ ne buafo no deɛ ɔbɛtumi ayɛ biribiaa mɛ ne no akasa sɛ wɔnya abote yɛhwɛ ade bia anim nti sɛ ɛba a mede me sika bɛbrɛ no ah, nti wakuru no ɛsɛ wode kae sɛ wosua kasa wokyerɛ ne too much adɛn Wo de wo nyini yɛ nti a, wobɛnyini abɛto. Ɛnyɛ sɛ mɛhini yi o, me daakye. Wo daakye, wo daakye na mede bɔ kyakya no. Mm, mekyerɛ sɛ ne ɛsi firi nneɛma daakye.
Ɛno yɛ mu yɛ kama, ɛyɛ paa. Ɛyɛ firi nti no, wate ne nsa so.

Akwadaa, eh. w'ani nsɔ ade o. Daa mepaakyɛw mesrɛ wo, mepɛ lɔɔ paa. Maa na akasa saa. Mepɛ lɔɔ paa. Ade na mo yɛ no m'ani gye ho. Saa na meba anim se na sɛ mo mo sa ho ahwɛ ni nso te anim se. Ɛde mpa. Pɛ sika no ma me na me nkɔ. Ɛma me mbɛka sɛ ho. Tie.
Wo papa na ɔsomaa ho. Ɔse bra bɛgye. Kɔ na kɔka kyerɛ no sɛ yɛanya ama. Yɛanya bi.
Wobaeɛ nso na yɛredidi. Kɔ. Amanneɛ biara a wohu no ha no kɔ na fa kɔbɔ no kɔ. Me.

Ɛhɔ a nsu a ɛna no wodi mi kan kan sɛ ɛsɛ ma ehu ana wodi mi kan kan sɛ ɛsɛ ma ehu ana wode ka na wo ne nam mfikyire wanya sɛsɛ ma nam nkɔ ɛ roma mi sɛ mu pia na obi ahu sɛ mo de ka ɛ ya yɛ no no ya didi nso ɛ wɔ wɔ ni nso adeɛ o mu nipa ɛ yɛ wo mu yɛ saa no yɛ yɛ bilonias o yɛ yɛ adefoɔ saa ɛne ɛte hɔ saa no. Na wo deɛ, brɛo brɛo brɛo brɛo brɛo na awuraa ɛde efie yi mu santan. Bra mo deɛ awura awura awura bɛba hmm. nko aba Yesu Kristo kwan po yɛ kan owu yɛ ɔsɔre yɛ awura bɛba nko aba fa mi sika ma me nkɔ adefoɔ yɛ ɛdeɛ.
Mene ne sɛ

Me nso na meyɛ hɔgɔlɔ wɔ mu no. Ɛbɛyɛ sɛ wɔde sika no bɛma me ama makɔ. Ɛnna tena ha twɛn.
Me mentena nti ma ama no ntena ase. Ɛnna wobɛgyina akyɛ. Medeɛ wodi me ho agorɔ sɛ mesɛ dɛ bɔ matwa wo to no. Wohu nipa.